Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! НТР каналында сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студиядә алып баручы мин, Гөлназ Кәшаева. Бүген безнең тапшыруыбызның кунагы Мәскәүдән килгән милләттәшебез. Андагы татар штабының җитәкчесе Рөстәм Фәйз улы Җамалиев. Хәерле кич, исәнмесез. Ә, быел безгә, безнең якка нинди яңалыклар алып кайттыгыз, Рөстәм әфәнде? Ну, мин 24 ел менә хәзер Мәскәүдә инде. Мин монда мәктәп бетергән, минем монда дуслар күп, минем әни монда тора. Шуңар инде менә без э, җәй көне барыбер менә монда сагынып инде Нижнекамскига э, кешеләр белән исәнләшеп, аралашып инде шулай итеп э, без һәр җылны киләбез.
Менә сез э, Мәскәүдә татар штабының җитәкчесе. Э, анда ничә кеше саны бар һәм кем алар? Безнең хәзер 3000 активист бар, и без хәзер җылга үткәрәбез 100 чара. Менә бу пандемия әзрәк безгә инде мешать итте инде менә, ә менә 100 чара без э, җылга үткәрәбез инде. Меценатлар кем сезнең? Ну, безнең менә баш тук әле 24 ел штаб криендә шундый коммерческий структуралар барлыкка килде. Менә шуларның аларның безнең инде теге э, күз тимәсен булай теге расходлар, ниләр инде ансын безнең андый проблемнар юк. Менә нинди чаралар, нәрсә без аны баштан ук җыелышып сөйләшәбез дә, менә алар аны финансировать итә инде. Чаралар дисез, ул нинди чаралар? Мәсәлән, Менә чаралар алар э, безнең менә штабта күп оешмалар хәзер барлыкка килде. Менә бер татар мафия дигән, алар э, өстәлгә уйнап инде шул мафияны татарча уйнап, татарча сөйләшәләр. Менә алар 600 кеше, менә алар һәр атна саен җыелалар. Вот безнең менә Теге Гиппократ менә студентлар, медик табибләр, ниләр алар инде җыелалар бер атнага, бер тапкыр, ике атнага менә шулай тоже җыелалар инде. Менә шундый чаралар күп, чаралар түгел, оешмалар күп безнең штаб криенда инде менә. Җыелышып, Уйныйлар һәм фикер алышалар. Фикер алышалар, ул бит э, танышалар шунда, yeah. дуслашалар, өйләнәшәләр. Без менә җәй көне инде алар э, э, басуларга, урманнарга, походларга баралар инде. Шуңар безнең менә бик яраталар яшьләр җыелып менә куй-куй берсе татарча сөйләшмәсә дә, безнең бик җырларга яраталар. Менә татар җырларын барсы да җырлайлар бик яратып инде. Безнең бит Мәскәүдә татарлар Татарстаннан гына түгел. Безнең менә Нижгар мишәрләре инде, Пенза, Ульяновск, Самара, э, Сибирские татарлар инде менә шундый. Менә алар да бик жаратып җырлар җырлыйлар инде җыелып. Вот. Э, Мәскәү татарлары безнең э, республикада яшәүче татарлардан аерыламы? Ну, дөрестән әйткәндә, менә ул э, теге э, өйләнәшә башласалар инде никях, ни, ни, ничектер безнең менә кызлар, Безнең җегетләр э, өйләнәсе килә инде барыбер. Аермасы бар инде. Теге менталитет дигән нәрсә бар бит инде. Ничектер э, теге Сергач, Пенза, э, алар әзрәк теге авылча инде. Ә безнең инде татарлар менә студентлар Казаннан, Чаллы, Нижнекамский, алар как шәһәрдә торган шундыйрак инде. Ну минемчә инде мин теге патриот булгач инде үзебезнең земляклар миңа мин уйласам безнең Теге э, ныграк идеология, патриотизм э, бездә күбрәк инде дә. Ну менә милли жактан алсаң, милли жактан ифтарлар үткәрү, ураза тоту, анда э, Нижгар, Пенза, Ульяновский аларның ишләрендә ныграк милли хисләр бар. Алар ныграк менә ничектер бирелгән инде шулай. Алар күбесе намаз укыйлар менә. Шуңар алар үз яктан алар көчлерәк инде. Ә менә очрашканда алар һәм сез алар белән бергәләшеп нинди телдә аралашасыз? Без э, кич буе аларга әйтәбез, әйдәгез татарча сөйләшәйек, әйдәгез татарча сөйләшәйек. Башта башлыйбыз да татарча урысчага күчәбез. Аннан соң тагын башлыйбыз татарча, тагын урысчага күчәбез. Но аннан соң инде баян булгач, Җырлар җырлгач, без җырлар уры татарча гына җырлыйбыз. Татар телен өйрәнүче оешмалар юкмы анда? Бар безнең менә, бар безнең анда. Күпесе хәзер интернетта өйрәнә, күпсе кеше таба инде. Но ведь ул татар телен өйрәнергә аңар ничектер иштән шундый хыял, хис, рух, иманлык кирәк аңарда. Менә ул кеше аңнарга тиеш аның кирәклеген. Ул аны жараттырырга тиеш менә. Жараттырып менә, кирәклеген аңнап, менә шулай иттереп кеше аңнагач кына аны аннан соң белә башлай инде менә. А былай э, мин татар телен өйрәнәйм әле дип, ул как-то ничектер ул бик бармый. Башта ул өйрәнә башлай да, ташлай да менә. Ул менә иштән аны менә баш белән, җөрәге белән шуңар бирелеп, уйлап аны

Апа дип дәшәләр инде менә, значит, исем әйтмәенчә инде. Ул менә э, бездә ул канга сеңгән нәрсә инде. Әткәй, әнкәй. Әткәй инде инде. Татар телен саклап калырга нинди киңәш бирәсез? Ну, татар теле саклау буенча менә без 24 аның белән ел шөгерләнәбез. Ну менә шул инде сөйләшергә кирәк күбрәк. Менә күбрәк сөйләшеп, менә оңнатырга кирәк. Татар телен матурлыгын күрсәтергә кирәк. Менә урысча әйтәләр, привлекательность диләрдә. Менә татар телен э, кирәклеген белгерттереп, җараттырга кирәк менә. Ну ул кирәк менә яшь э, бер бала туды, да, туды. Әти әнисе татарча белми. Менә аның беренче сүзләре татарча булсын. Беренче әкиятләр татарча булсын. Беренче сөйләүләр аңар татарча. Менә берәр әбиләр шуңар бик кирәк инде бүген дә. Менә аның теле татарча ачылсын е бердән, а аннан соң инде 3 яшьтә, 4 яшьтә, 5 яшьтә ул татарча үлей башласын. Ул ишеннән Мин татар диеп горурланып, шуны уйлап, шундый аның хисләре булырга тиеш менә. Тат, мин татар, кем мин? Татар. Нәрсә белән мин аерылып торам? Мин кем минем булган әбиләр, бабайлар, нинди татар теленең киләчәге бар дип, менә оларны яшьтән үк сөйләшергә кирәк менә. Әти-әнидән тора бит инде. Бу әти-әнидән тора, бердән әти-әни кой бер чакта аны үлә бетерми. Ил иштә күп булалар. Монда бик күп хәзер э, зур э, э, монда инде менә кирәк эшләргә воспитатель детсад воспитательләргә да значит онсы менә воспитательләр дә бик күп тора хәзер. Аннан соң мәктәпнең утычкота укытучыларыннан тора. Хәзер андый замана Э, хәрефләрне өйрәнегез дип андый замана үтте хәзер хәзер кирәк хәрефләр э, хәрефләр өйрәнгәндә кирәк аларның ишләренә башларына хуш шул хисләрне аларның уятып шундый фикерләрне аларга кертеп татар милләт сез кирәк Нәрсә булачак? Менә шундый э, теге гел сөйләшүләр шундый булырга тиеш менә. Без аны без аны атыйбыз инде программирование түгел бу, но бу инде шундый объяснение. Менә без һәр кичне шул яшьләр белән инде менә 100-150 тапкыр аны кабатлап Сез татар, нәрсә була, нәрсә булды? Э, менә шулай иттереп без шундый сөйләшүләр алып барабыз инде. Сез әле Рөстәм абый э, хәйриячелек белән дә шөгырьләнәсез. Э, Сезнең ярдәмегез белән э, Туган як газетасы 25 кешегә киләчәк. Менә хәзер күп шундый сүзләр, гәҗит кирәкми, гәҗит кичәге көн, әйдә гәҗитне онытыйк, укымаек, бүтән бастырмаек дип дә. Менә без э, җылга бастырабыз 16 мең гәҗит. Менә былтыр 100 э, еллык Татарстанга әле өстәп 5 мең без ясадык да Татарстан газетен инде. Шуңар менә Нижнекамский 26 шәһәр булды быел. Без аларга ясыйбыз э, льготный подписка менә журналларга, э, гәҗитләргә, менә Казан изданиеләргә, менә без ясадык Агрыз, Ижевск, Чаллы, Актаныш. Значит, э, аларга без тоже менә шул 25 э, кеше, 30 кеше э, менә шундый льготный подписка инде. Без аларның квитанцияләрен оештырып инде Алар аннан соң үзләре шул инвалидлар, пенсионерларны табып, шуларга ул гәҗитләрне илтәләр. Безнең Мәскәүдә менә пандемия булды бит инде дә былтыр. И э, без инде э, шул теге безнең аксакаллар бар, пенсионерлар, шуларга без инде нәрсә теге кемгә чәй, сок, теге күчтәнәч апки аларга менә алар кирәкми безгә алып килмәгез ул безнең үз безнең бар диләр безгә гәҗит алып килегез менә без бит сиргач гәҗитен без сиргач нижгар гәҗитләрен яздырабыз башкирия гәҗитләре безнең бөтен татар татарстан казан изданиелар журнал менә сюмбике шәхри казань э, татарстан урысча инде татарча идель Менә бөтен журналларны яздырып, без аларны шул пенсионерларга э, илтәбез инде. Менә алар шулай аларны көтеп калалар. Хәзер бит яңалык телевизорда да бар, интернетта. Но менә э, шул теге кешеләр возрасттагы алар менә кулга тотып аны укып аның гәҗит исен сизеп инде менә аларның укыслары килә шуңар әле гәҗит бер 15-20 ел әле алла бирсә аның актуальности зур Алар, значит, менә без аларны шул гәҗитләрне өләшеп бик куандырабыз инде. Аларны бик көтеп торалар. Менә без аларны җыябыз да атнага бер э, бер 150 кеше безнең бар. Шуларга без игә илтәбез инде. Вот. Э, Нижнекамскида без һәр елны гәҗитләр иттерәбез инде. И аннан соң безнең э, монда бар библиотека Тукая. Менә анда бар шундый гәҗитләр, менә Акчерлак Тагын бар гәҗитләр, кайбер гәҗитләр җитми. Менә аларга чират шунда. Менә берсе укый, ап килә, менә мин исемнәрен хәзер сезгә барысын да әйтәлмә шул. Э, менә анда тоже без булышабыз һәр елны инде. Сез Мәскәүдә яшисез, э, Түбән Камага еш кайтасызмы, сагынасызмы? Ну без еш хәзер кайтмайбыз. Менә без җәй көне кайтабыз инде. Миңа инде э, Сабан туйларын карасым килә инде. Мин монда э, мәктәптә укыганда, минем әти монда 26 ел генеральный директор бытовобслуживание эшләде. Шул беренче сабай туның оештыручы шул. Менә Нижнекамскида шундый зур сабан туй юк е. Ул аны менә 70 елда инде үзе э, монда бик оештырып инде, батырларны җыеп инде, шундый масштабный сабан туй уздыра башлады ул.

Авылны унынчы числода була. Безнең хәзер киләсе халык саны буенча инде. Менә шул мәсьәләдән инде без хәзер менә бардык э, Ерыклы дигән авылга. Анда без аларга иконнар бүләк иттек керәшеннәргә инде. Тоже минем анда танышлар күп. Шул э, шул теге э, перепись населения турында сөйләшеп алар белән шул иконнар, китаплар бүләк иттек инде. Аннан соң без булдык менә э, Святой Троицының э, большой аты. Шунда да бик күңелле узды, аның менә бик яхшы узды. Шуңар да без инде менә шундый бүләкләр Крашин Сабан туйларына өләшеп инде, шул э, перепись турында сөйләшеп инде алар белән шундый эш без алып барабыз. Менә быел безнең шәһәребез 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Бәйрәмгә килергә җыенасызмы? Ну, минем менә э, как-то э, андый бәйрәмнәрдә чакырган җиргә без киләбез. Чакырыгыз, килербез. Алла бирсә.
Рөстәм Фаизович, милләттәшләребезгә сездән теләкләр менә камерага. Ну, теләкләр э, яшьләргә бер теләкләр, теге әти-әниләргә бер теләкләр инде менә. Менә хәзер бит бу пандемия инде менә. Ул ниндидер безне барыбызны да үзгәртте. Менә без бит э, ике ел элек әле андый уйлар, фикерләр безнең юк иде. Хәзер инде без әйдәгез бергәләп без үзебезне саклыйк. Дусларны, туганнарны, э, бабайларны, әбиләрне бергәләп саклыйк без. Ну, э, оралашулар, очрашулар минемчә әзрәк булсын. Да, әзрәк булсын. Значит, бакчаларда рәхәтләнеп жал итеп утырыйк. Шул пандемия үтәр ул барыбер, бетер ул барыбер. Ә без сезнең белән сакланып, үзебезнең туганнарны, дусларны сакларга тиеш. И менә тагын хәзер менә халык э, чутлау буенча инде дә әйдәгез барыбыз да күршеләр белән, племянниклар белән, дуслар белән барыбыз да без сөйләшәек. Безгә сорасалар, нинди туган тел диеп, без баштук татар теле дияргә кирәк.